Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go se moya ka Doctor Makgabo. Wa ga gešo, ka mehla o ka re o dira selo, wa hwetša moya o go botša gore o se ka se dira ka tsela ye, se dire ka tsela ye. Wena wa ganetša moya, o no se dira ka tsela e le gore e ratwa ke wena goba e nyaka ke wena. Tseba gore you'll never find peace within yourself until o se dira ka mokgwa e le gore moya o laetša gore o se dire ka gona. Ge ke thoma go dira tšona di-video tše ke tša the anunaki moya ka mehla bompotsa gore ke šomiše di-pictures tša basotho batho baso but ka no ganetša moya ka šomiša di-pictures tša makgowa tša film ya lord of the rings so ka ga part two ye ke tšwela pele ka yona tablet number two sorry tablet number two ke tšwela pele ka yona eupša ke ya go šomiša new pictures ke tša basotho pictures tše ke di kry-ileng mo internet ga ke tsona beng ba tšona ba tlompetha gore jwang but let's hope not so ka mo tablet number two part one ke tlo go botša ka alalu alalu ke yo e bego e le kgoši ya Nibiru, o gopola gore Alali o ile a ipea bogoši, a ipea setulong, gomme gwa tla nako ya gore a lwe le Anu, gomme Anu a mo fenya. Alalu a re o bona gore o fentšwe, ka ge a tseba gore either ba ilo miša exile, goba ba ilo mmolaya, a bona the best thing gore a tšhabe. ke yena alalu gomme re tlo kwa ka planet nibiru ke boletše kudu ka planet nibiru goba nka no re ke legodimo goba ke planet ka mokgwa rile gore wena o ntse o bala story se o se theleditše o tlo ipotša ka ona gore na nibiru it's a planet or ke legodimo na So mo planet Nibiru go be go dula ma-Anunnaki. Ma-Anunnaki ke setse ke tlhalositše ka re ke bana ba Modimo goba di-descendants tša Modimo, the creator of all. Gape ebile go go be go dula batho ba ba bego ba bitšwa gore- gore ke the Igigi. The Igigi ke batho ba e le gore ba- ba- ke gore ba ba bopilwe ke Modimo. Like nka no re Mangeloi, ke batho ba ba bopilwego ke Modimo. Ke tlo go botša ka planet number one ye e bego e bitšwa gore ke Gaga. ka ka ke nngwe ya di-planet tše e le gore di ile tša thiwa mabitso ke ensha ensha ke ancestor ko mongwe wa di-ancestor tša alalu gaga ke planet e le gore le kgone re bitša gore ke planet pluto ke tlo botša ka planet number two ye le gore e be e bitšwa gore ke antu antu ke planet e le gore le kgone re bitša gore ke planet neptune ke tlo botša ka planet number three ye le gore e bego e bitšwa gore ke planet an le kgono planet an e bitšwa gore ke uranus ka mmala wa yona ba re ke ye blue green ba re ke planet e botse ke tlo go botša ka planet number four ye e leng gore e bego e bitšwa gore ke planet ansha ansha ke first prince wa kua legodimong so le hono planet ansha e bitšwa gore ke planet satan ke tlo botša ka planet number five ye le gore e bego e bitšwa gore ke kisha kisha le hono ke planet e le gore e bitšwa gore ke jupiter ke tlo botša ka planet number six ye le gore kore go tloga kgale kgale e ntše e bitšwa ke planet Mars yona ba re ke ye reddish brown in colour go e lebeletše ka mmala. Ke tlo botša ka planet number seven e le gore e bitšwa gore ke planet key e be e bitšwa gore ke planet key e le gore le kgone gore e bitšwa gore ke planet earth go raya ke planet e re lego mo go yona o tseba gore mabitso ka moka na ga ona a di-planet a theilwe ke badimo kore badimo ke bona ba ileng ba thea di-planet tše ke mabitso ka ge di-planet tše ke di dirang di bopile ke eng ke yo maatla otlhe tše dingwe tša tšona di bopi kore e be le yena the creator of all a ena le ba bangwe ba e le gore o na le bona um go creator this planets kudu unto šetše ke tlhalositše gore unto e be e le um o bopilwe ke the creator of all gomme a re ga mmopa a re ke a mmopa e tla ba jalo ka mosadi wa ka gomme unto meetse a gage e be le meetse a le a go baba salt water so gore o understand story se sa today boela morago thoma mathomong thoma ka eh, the, the, the, the family tree o ntse tsamaya le yona the anunaki tlholego ya lefase o thome o theletše di eh, tsona di-tablet tša tša inke gore o kgone go folowa story seke la mafelelo ke tlo botsa ka the hamad bracelet ga mmogo le the media rocks ga mat bracelet ba re it's like a bracelet ba re ke eh, ntho engwe e round so like a ring a bracelet a kry e le gore e mola lefaufaung a kere so kgwetse le gore e mola lefaufaung e kore e, e, e jale ka e protection mola lefaufaung mo e le gore e protect le nto ya tshwana leng le letšatši and then gona mola the hamad bracelet go tletše di-media rocks tše dintšhintši o tletše di-media rocks Enki, Tablet Number 2, Part 1. Kua Nibiru, Exile, le go ahlolela lehu di be di le gona, kudu ge motho a bone molato ka seo a se dirilego. Alalu, a le ka gare ga celestial ship ya gage, o ile a tšhaba Nibiru. Bjale ka lenong la ka la la mola marung, Alalu o be a lebeletše magodimo le bobotse bja planet yeo e ilego ya mo fa bophelo, e lego planet Nibiru. Ge celestial ship ya gagwe e ntše e subelela, go ile gwa thoma go ba le sufi. Mola ka lehlakoreng le lengwe, a bona tlholego tša di-volcano tšeo di dirago tšo kukwa planet Nibiru le tšona di timelela. o ile a thoma go bona le di-studies goba dinyakišišo tšeo di dirilwego ke King and Sha lebakeng la ge a thea di-planets ka mabitso a di-ancestors tša bona. O bone Gaga, ye nngwe ya di-planet, yeo lehono e bitšwago gore ke Pluto, e mo amogela. a bona le planet yeo e reetšwego Antu, yeo lehono e bitšwago Neptune, e phadima e bile a fila le presence ya yona. Alalu a bona le Uranus planet yeo e bego e reetšwe ka An. e bontšha go phadima ga yona go go blue-green ka mmala. Fate ke gore dilo tšeo di diragalago ka bosetšona tšeo motho a ka se kgonego go di control-a. Fate e mo sepediša tseleng yeo e tshwanago le yeo Prince ya pele ya legodimo e lego Prince Ansha a e sepetšego kua mathomong.

Omen e mpe ya tliša lefifi mo pelong ya Alalu. O bone colossal presence, ko re moriti o mogolo, o thiba letšatši, wa dira gore celestial ship ya gage e aparelwe ke mahlasedi a boleta a go tonya. E be e le planet Kishar, yeo lekgono e bitšwago gore ke Jupiter. Go be go bonagala mollo wa di-storms goba di-lightnings mo planet Kishar.

Dikepe tša bona di meditšwe ke maswika bjale ka ditau tša lešoka tšeo di tshwerego ke tlala e kgolo. Alalu a thoma go sensa di-presence tša ma-Anunnaki ao. Ga a sensa go ra gore eh, Alalu o na le clairsentience gift. Clairsentience gift ke nngwe ya di-class tše e le gore motho e le gore o nago le spiritual gift a nago le tšona.

a thoma go ba le courage, a thoma go ba le sebete. A ipotša gore a ka se lahlele toulo. He won't give up easily. A ipotša gore ge e le gore sephiri sa di-ancestors tša gage sa gore gold e gona, then tumišo ya pušo ya gage e tla ba gona. Alalu a thoma go kopana le di-media rocks. A thoma go šomiša dibetša tše kotsi mo maswikeng ao gore tsela e bulege gape le gore sekepe sa gagwe se seke sa exploda ke gore se seke sa tshwara mollo alalu o be a goeletša ka lentšu la gagwe a re bulelang kgoši ya lena tsela Ke nna Alalu, mohlabani wa go tšwa Nibiru. Ke tshwere dibetša tše kotsi mo sekepeng sa ka. A go na selo seo se kago go nšitiša ditsela tša ka. Kganya le go wina ke seo ke tla se tšweletšago. Pušo ya legodimo e bjetšwe nna. Anali o rile go bolela spell se ke gore mantšu ao a nago le a magic power. Mantšu a nago le a magic power ke mantšu a e le gore ge motho a bolela ntho ya gona ye e le gore wa e bolela e tla diragala exactly ka mokgwa e bolelago ka gona. Anali o rile go bolela spell se ha mad bracelet ya bulega bjalo ka gate e laetša tsela yeo e tletšego ka lesufi ka gare ga maswika. ka gare ga di-media rocks. Alali o be a tseba gore ke yena a nnoši a tlogo go phela goba go survivor magareng ga ma-Anunnaki ka moka ao a sepetšego leeto leo a le sepelago lehono. Ka maikemišetšo, Alali a crossa planet number six, yo e bitšwago gore ke Mars, ka lebaka la bo-reddish brown appearance goba mmala wa yona. a re go e feta gomme ditsela tša molaetša letšatši ka bjako a bona lefase le lentshwa planet yo e bego e dividilwe ka makgetlo a mararo into three regions part ye nngwe e be e coverilwe ke snow mo gongwe go be go le go go blue go ra re be le meetse mo gongwe go be go le go go brown go ra re e be le naga land alalu a tseba ntle le go belaela gore ke planet key e le go planet number seven alalu a dryer planet ka spaceship sa gage a lebeletše naga le mawatle a yona Alalu a activator goba mohlomongwe o thoma go šomiša di-equipments tša gagwe tše di lego ka mo gare ga spaceship sa gagwe gore a kgone go bona boteng bja Planet K. Gomme Alalu ka di-equipments tša gagwe a thoma go bona gold e tletše ka mo gare ga Planet K. Alalu a thoma go goeletša ka lethabo, Ke e hweditše! Ke e hweditše! Ka bjako lethabo la gage la fetoga letšhogo ge a thoma go ipotšiša gore a na o ile kotama goba go yo lenda spaceship sa gage bjang mo Planet Key. A na a ka kotama bjang ka tsela ya polokego mo go omilego goba on a dry land? Dry land e ka dira gore sekepe sa gage se explode, se thule go šoro ebile se tshware mollo. Ge seo se ka diragala, se tla cause-a lehu mo go Alalu. Mola ka go le lengwe lebaka, ge a ka kotama ka mo metsing. sekepe sa gagwe se ka nwelela. Nako e be e tsamaya ka lebelo, e sa mo fe le sebaka sa go tša sephetho. Gravitational force pull, ko re matla kgogedi a lefase la key, le yona ile ya thoma go goga ka matla. Ntle le a warning, sekepe sa gagwe se ile sa thoma go tšhikinyega. Leratadima le lona la thoma go fiša ka matla. Alalu a thoma go tlala ka letšhogo. A kwa modumo o mogolo, bang! A bona le mahlasedi a mollo, flashes of light. Sekepe se kotame, gomme Alali o idibetše. Morago ga lebaka le letelele, Alalu a phafarega. A lemoga gore o kgonne go surviva seo se diragetšego. Ke ka lona lebaka leo le-Anunnaki la mathomo le ilego la kgona go fihla mo lefaseng la Ki.